א ידען טייערע אידן, ס'גייט יעצט פאר די מלחמה אין ארץ ישראל, און מענטשן זענען ביזי וואס גייט זיין, מ'איז אנגעצויגן, דערשראקן, וואס די אפדעיטס? יעצט איז דא די גרויסע קשיא, וויאזוי איז מעגליך אז ארץ ישראל האט נישט געוואוסט פון גארנישט, זיי דארפן דאך אפיציעל האבן די בעסטע אינטעלידזשענס אויפן וועלט, די מאסאד דארף צו זיין די בעסטע אינטעלידזשענס אויפן וועלט, וויאזוי איז מעגליך אז ס'זאל זיין אזא גרויסע אפערעישן, די רעדסט דא לכל הפחות פֿינף טויזנט מענטשן אינוואלווד, ס'קען זיין אפילו ס'איז געווען צען טויזנט מענטשן אויב נישט מער אינוואלווד אין די אפערעישן, וויאזוי מעג איך אז קיין איינער פון די איזרעילי אינטעליזשענס האט נישט געוויסט פון גארנישט? און די רעדסט וואס בשעת די אטאקע איז געשען? זיי האבן דאך א וואנט דא, א געיט פאר די וואנט, א געיט נאך די וואנט, וויפיל איך ווייס איז דא סענסערס מיט קעמערעס, חברה וואס ארבעטן אין אפיסעס ווייט אוועק וואס זיי מאנערטן די גאנצע צייט און קיינער האט נישט געזען אז זיי קומען אריין און קיינער האט גארנישט געקענט רינגען אלארם, די רעדסט דא פון איבער הונדערט ארץ ישראל'דיגע וואס האבן געדארפט פעלן צו באמערקן אז דא געשעט עפעס, עס האט געדארפט געשען און עס געשעט, וויאזוי מעגליך? וואס א ערליכע איד זעהט אבער, יד השם, אם השם לא ישמר איש אף שקד שומר, דער באשעפער איז דער וואס היט, נישט דיין אינטעלידזשענס און נישט דיין גרויסע ארמי, קענסט האבן די שטערקסטע ארמי אויפן וועלט, קענסט האבן די בעסטע קאמפיוטערס, די בעסטע סעקיוריטי סיסטעם, און אז באשעפער היט נישט גייסטו נישט געהיטן ווערן. סאו די גאנצע מעשה דארף פון שטארקן מיט אמונה. ס'איז נישט נאר דאס, ווייל ס'איז דא אינטערסאנטע מעשה וואס איז געשען דא. ס'איז דא צוויי שטעטלעך אין די סאוט וואס זענען שומר שבת. יעצט זיי האבן געלייגט א געיט ביים אריינפארן אין שטעטל אז קיינער זאל נישט אריינקומען שבת מאכט מען צו יעדע שבת די געיט. יעצט נישט קיין שטארקע געיט, ס'איז א געיט אבער ס'איז נישט עפעס מעידזשער שטארק און מ'קען עס רואיג איבערקריכן, זענען אהינגעקומען די פאלעסטינער און די חאמאס טעראריסט, זיי קומען אהין אן און זיי זעען זיי קענען נישט גרינג אריינגיין וואקן אוועק, איים לייק פארוואס? צוויי שטעטלעך צוויי עקסטערע גרופס? וואס האבן זיי זיך אזוי דערשראקן פון א געיט? דא האבן זיי אויפגעבראכן די שטערקסטע וואנט אויפן וועלט, לכאורה איז די וואנט פון ארץ ישראל און גאזא די שטערקסטע וואנט אויפן וועלט, האבן זיי געקענט דורכברעכן, יעצט א קליינע געיט קענען זיי נישט דורכברעכן, זיי קענען עס נישט איבערקריכן? זעסטו נישט דא אליינס איז געווען יד השם, דער באשעפער האט דיר געוויזן אז דו האסט היטן שבת וועל איך דיך היטן, סאו וואלט דאן נישט געווען כדאי אז א מענטש זאל זיך שטארקן מיט אמונה? וואלט דאן נישט געווען כדאי אז א מענטש זאל איינזען אז מען דארף אנהויבן היטן שבת, און טאמער מען היט שבת דארף עס קומען מער מיט א חיות, און ס'אנשטאט צו זיין אנגעצויגן און זיך זארגן וואס דו ביסט בכלל נישט אין קאנטראל און דער באשעפער האט דיך דא געוויזן קלאר, דיין זארגן גייט דיך גארנישט העלפן, נישט דיין סעקיוריטי סיסטעם, נישט דיין גארנישט, נישט קיין חילוק וואס דו טוסט, איך בין דער וואס היט, דער באשעפער איז דער בעל הבית דא, ער האט עס קלאר געוויזן פאר יעדעם איינעם. ער האט קלאר געוויזן אז דאס גיין אויפן וועג פון די תורה גייט איר זיין גוט. ס'וואלט געווען כדאי פאר א מענטש איינצוזען אז ס'איז דא איין באשעפער אויפן וועלט און ער היט, איין באשעפער וואס פירט אלעס, און אז מען גייט אויף זיינע וועגן און מען ברענגט אים אראפ אויפן וועלט ווערט מען גליקליך, און דאס איז וואס מען דארף זיך לערנען פון דעם מלחמה, און א איד וואס טוט דאס ער איז נישט אנגעצויגן, ער איז נישט דערשראקן, ער איז שוין פארווייטאגט, יא, ס'איז א עת צרה, מ'דארף זאגן תהלים, מ'דארף דאווענען, אבער ס'איז נישט דא קיין שום סיבה צו שרעקן פאר דעם, נישט דא קיין שום סיבה צו זיין אנגעצויגן, און סיבה צו זיין בשמחה עקשעלי, צו פילן איך בין נאנט מיט'ן אייבערשטן, און אויב בין איך נישט, וועל איך אנהייבן ארבעטן אויף מיר צו ווערן נאנט מיט'ן אייבערשטן, אראפברענגען די אייבערשטער אויפ'ן וועלט. כ'האף ענק אלע פארשטייען, האטס א גליקליכן טאג.